Awle thlir vek a chena ka lo lawm leh vek cheu a, naupang te mai kum khat awr chauh tih vel kawngpui dawng ah kut dawh tir a nia, he naupang zawm tak hetia kawngpui dawng ah kut dawh tir tu a nu leh pa te hi Mizo dik tak an ni ang em aw? Kut dawh thei tur chin inkeihhruaina mumal tak sorkar lamin an siam a nih chuan dan mumal tak hmanga inkeihhruaina khawng taka kalpui a hun tawh khawp mai. A hnam ang zawng pawha mawlphurhna thil niin a lang tlat tiin a rawn sawi a ni pakhat hian hei a khawng itlakawm khawp mai a thlalak a rawn tah lan ang hianin naupang kum khat vel awr chauh kawngpui dungah kut dawh thlir a ni a. Mizoram a thleng atan chuan hetiang thil hi dum lo khawp mai a, chu bakah danin hetiang hi a phal lo a ni. Rolfela nuin he thil chungchangah hian thuchhuah a rawn nei a, chumi kan chhiar hma chuanin thil pakhat an chhiar chhuak lawk ta ila. Notice, Kut dawh tura naupang chhawr khap a ni. JJF, Section sawmsari pathum naiin a sawi ang em? Naupang kut dawh tura chhawrtu emaw Kut dawt tirtu emaw? Kut dawt tura titu chu kum nga kum nga thleng tan tir bakah cheng nuaih khat chawi tura ti a ni. Hetiang naupang kan hmu a nih chuan a rang thei ang berin Police Station hnai berah emaw, Child Helpline number one zero nine eight ah emaw report tur a ni, tiin pakhat hian a rawn tarlang tel bawk a ni. Heti hian Ruatfela nuin thuchhuah a rawn nei a ni tiin a rawn sawi a. Mizote hian kan mi mal hlawk ngawt tur ni loah chuan thil tha kan ti duh lo, kan peih lo a, auho chauhin kan tlawm ngai bawk. He naute kut dawh hi December ni sawmhnih pali a mi a ni. He naute kut dawh hian mihring khua let tui pangaiin a zawm ngei ngei tur dan pali, pakhatna mihring rilru thatna dan, pahnihna leilung dan, natural law, ram dan rules of law leh Pathian kan rin avanga thil tha kan tih ngei ngei tur te a kal fai vek. Pathumna, chuti ni mahsela, a hmutu an tam teh lul nen, tu man hmaan le lo, tu man naute kut dawh tir pawih an ti lo tih na a ni. Naute kut dawh lai thlalak hi professional social worker-in min rawn thawn a, hma a lak loh avangin a profe lo ka ti a, ka thin a ur hle bawk. Pangana, chhun lama ramhnuaia kan awm avangin engmah ka ti thei lo a, tlai atangin naupang kut dawh lama thuneitu, mawhphurtu, Minister leh DCPO Aizawl District te ka hrilh a, CWC Aizawl nen a zan a zanin hma an la a, JJAC two thousand fifteen thlawhchhanin hriattirna an chhuah nghal a. Police pawh an inform tawh tih min rawn hrilh. Parukna thuneitu mah phurtute hian an hmu kher lo thei e. Khua leh tui tu pawhin naupang pawh la ni pha lo. Naute kut dawt tir hmutute chuan Police emaw, Child Line one zero nine eight emaw kan inhrilhhrilh tur a ni. Pasarihna, Mizote hian thil tha tih hi a huhua, mi vuak leh velh, vuak hlum hial a huhua, mi in thial leh hal a hua na tlan dual dual chiah hi em ni kan teh haw u mimal pawhin thil dik ti lo hi huai takin ti tawp tum in tha thaw ila mimal pawhin kan khawtlang a thil dik lo min chenchilh tu hi tlawm ngaihchhuah in i do zel ang u khai tiin a rawn post a ni Ruatfel nu hian in.